Helo yna, symai, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn yn ystod y cyfnod presennol. Meddwl o'n i, ni'n ffilmio fideo cymharol byr heno yma, a hi fan diwrnod y llyfr. Ac o'n i'n meddwl, wel, swn i wedi mi drafod um, pwysigrwydd darllen i mi fel unigolyn. Um, yn enwedig felly yn sgil fan y bledda. Mae darllen wedi bod yn bwysig iawn i mi erioed ers i mam ddysgu fi sut i ddarllen pan o'n i'n dair oed 'lly. Ac ma' 'na un reswm penodol pan ma' darllen yn bwysig i mi wrth gwrs, dihangdod hynny ydi dwi'n gallu denig oddi wrth fy anabledda pa- tra fy mod i'n darllen ynde. Yym felly dwi'n gallu ymwybyddu sŵn y siant, yy a phob dim arall tra fy mod i'n canolbwyntio ar beth bynnag dwi'n darllen ac o ran y mathau o lyfrau dwi'n darllen wedyn dwi'n darllen yn weddol dwi'n darllen amrywiaeth o bethau yn y Gymraeg ac yn Saesneg yym ffeithiol a ffuglen fel ei gilydd. O ran llyfrau ffeithiol yym Wel, mae anifeiliaid y byd natur wedi bod o ddiddordeb mawr i mi ers o'n i'n blentyn, felly wrth gwrs mae llyfrau ar y pynciau hynny yn amlwg yn diddorol tu hwnt i mi a dwi'n darllen rheini'n rheolaidd. Llyfrau hanes hefyd, yym boed yn hanes lleol neu rhyngwladol, mae hanes wedi bod yn hynod o diddorol i fi fel pwnc ers blynyddoedd lawer, felly wrth gwrs mae llyfrau hanes yn rhywbeth mae gen i cryn dipyn ohonyn nhw, acw ar y cyd efo'r llyfrau na- byd natur ac yym hefyd rywbeth mi o'n i'n darllen ond dwi heb wedi bod yn darllen cymaint ohonyn nhw yn ystod y cyfnod presennol wrth gwrs ydi llyfrau teithio oherwydd wrth gwrs dwi ddim yn gweld fawr o bobl yn darllen llyfrau felly ar hyn o bryd a fi na methu cynllunio mynd i unrhyw le. Ond mi oedd 'na gyfnod wrth gwrs pan o'n i'n darllen rheini yn weddol rheolaidd yn a fi na fatha eisiau fatha yn awyddus i deithio i lefydd gwahanol ac ati a pro- a phrofi gwledydd a ddiwylliannau gwahanol ynde, felly mae hynny yn rhywbeth dwi wedi bod yn gwneud llai ohono fo yn ystod y cyfnod presennol oherwydd dwi ddim yn rhagweld fy rhain teithio i unrhyw le yn y dyfodol agos o gwbl de. Felly ia o ran llyfrau ffeithiol dyna fo 'lly yym llyfrau am anifeiliaid, byd natur, yym hanes a i raddfa llai llyfrau teithio wedyn. O ran ffuglen wedyn yn y Gymraeg a Saesneg a dwi ddim yn gwybod pam fy mod i... be sydd... be oedd wedi tynnu fy sylw at y genre yma o lyfrau yn benodol, ond dwi'n darllen cryn dipyn o ffuglen um, trosedd ynde, a wedyn dwi ddim yn dall pam yn union mae'r ma genre yna yn apelio i mi, ond mae wedi gwneud ers rhai blynyddoedd. Dwi'n cofio

cael yn denu at y math yna o nofela lle yn syth bin ac felly fel dwi dweud yn y Gymraeg a Saesneg os oes 'na ryw fath o elfen o drosedd yn y ffuglen mi 'na i ddarllen o mwy na thebyg. Yym. Felly, ie, dyna fo, a wedyn fel ti ddeud, yym ma' darllan i mi, fel wedes i yn y cychwyn, wedi bod yn hynod o bwysig i mi erioed, yn bennaf er mwyn i fi gallu denig oddi wrth fy anableddau am gyfnod, yym. Ie, a wedyn, wrth gwrs, be dwi wedi bod yn ddarllen yn diweddar, um, wel, dwi wedi bod yn ddarllen um, cryn dipyn yn diweddar, deg gwir. Mae gen i'n fan hyn ar ochr bod fyny'r stafell rhyw... O, Ie, dyna fo. Pen yr um, domen ar y funud. Annibyniaeth. a phan lai da. Felly dyna sa'r pen y domen ar hyn o bryd. So, rhywbeth chydig yn wahanol i'r

Dyna fo felly ar diwrnod y llyfr. Uh, dyna jyst fideo gradno yn esbonio pwysigrwydd llyfrau i mi. Um, dihangdod gwerthfawr tu hwnt i ar gyfer rhywun anabal i degwyr. Ac, um, o, oh, o ran darllen, uh, mae hynny'n asgoffa fi. Um, wrth gwrs, dwi'n, mae gen i nam ar yngolwg, dwi wedi sôn am hynny mewn fideo, fideo arall, ond um, dwi'n newid cofio pan o'n i yn yr ysgol gynradd, mi ges i fy addysgu sut i ddarllen Braille ac yym do'n i'm pam deu gwir yym oherwydd fel dwi ddeud o'n i'n gallu darllen yym o'n i'n gallu gweld digon da i ddarllen testun arferol beth bynnag ond yym dwi yn cofio derbyn gwers i ddarllen Braille pan o'n i tua faint o'n oed o'n i dwa- saith wyth oed rhywbeth felly. Ac yym ond oherwydd diffyg ymarfer ynde yym erbyn hyn swn i'n methu darllen gair o Braille erbyn hyn yym dwi 'di colli'r arfer yn gyfan gwbl ond fel dwi ddeud, m- a finna'n gwisgo'n sbectol yn fwy rheolaidd erbyn hyn, dwi'n gallu ddarllen llyfrau heb cymorth Braille y- yn ddigon hawdd, diolch i- i'r drefn ynde. Ond yy ie na ma' hynny'n rhywbeth diddorol a ma'n hanes darllen, dysgu ddarllen Cymraeg, Saesneg, Braille. Yym a wedyn wrth gwrs mi wnes i ddysgu allan Ffrangeg tra o'n i'n ddysgu'r iaith honno ond yym prin iawn 'di'r cyfleoedd i ddarllan gymaint a hynny o lyfra' Ffrangeg yn diweddar yn anffodus ond ma' hynny'n yn rhywbeth dwi'n gobeithio gallu gneud fwy ohon- ohono fo 'lly yym